Wei yɛfrɛ no beef oo, beef, beef, beef, beef. Sɛ afie asoase na ega ɔne ɔhemaa woyɛ gya di a bɔ so ɛnyɛ asɛm ketewa. Abusua, video bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ bi ahwɛ. Woyɛ bi hwɛ a bɔ mmɔden sɛ ɔbɛhyɛ, ɛ hyɛ subscribe, wowie a like, comment bi sɛ obiara na wamma ɛwɔ comment section hɔ no. beef wei deɛ ɛyɛ strong beef asɛm ketewa ne nyinaa ne sɛ ɛfi asoase ne ga atoto bɔmb de ama ɔhema wo yɛ gyɛ na ne nyinaa nkɔwie akyi no ɔhema wo yɛ gyɛ na ɛdi nkan de asɛm no baeɛ sɛ sɛ obi ani bere wɔ akutia na ɔbɔ akutia na ɔhema wo yɛ gyɛ bɔ Sɛ sɛ obi ani berew a, ohu a na ne ho pɔ kyekyekyekyɛ, ɔka asɛm bi a ne ho wɔ so kyekyekyekyɛ, asɛ nea nkrane akɔhyɛ ne dorɔ so. Ɛyɛ Awurade Nyankopɔn. Ɛyɛ ɛnsɛm wɔ ɔman yi mu. Ee, sɛ obi obi ani berew a, ɛsan sɛ ɔno yɛ adwuma. Na fia deɛ ɔno no ɔnyɛ adwuma ɛsiane sɛ CV a ɔde bɛkɔpɛ adwuma no ɛso nwonwonae sɛnea ɛyɛ mfɛnsi a ɛso nwonwonae ɔde kɔto baabi a ɛnu hɔ a yɛbɛfa no adwuma mu hmm. ɛno no ɛna ankyɛ na afia so asenega nso bɛtoto bi Ɛde ma ne no nti wei to ba wei ato aba ti beef wei fa nyɛ beef ketewa.
Ɔn sɛ dɛ na kɔm si ne so a ɔpo sɛ kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ.
So Afiasuas ne ga ana ɔhema wo yɛ gyɛ ɛde ɛma no wotowoto ɛna anɔpa yi awɔ Angel FM so saa no ɛne ɔmo beef yi madi kan ka kyerɛ wɔn sɛ 2026 no wahu it's already booked and this beef Ɛyɛ till we die, it's not ending anytime soon. Na ɛna nɔpa, Ɔhemmaa Ɔhɛgya bɛbobɔ akutia bi. Yɛammɔ obiara din, but yɛse akutia wɔ wei nso no, ɛnim ne wura. Nsɛm a ɛne ɛnwom a Ɔhemmaa Ɔhɛgya ɛreka nyinaa no, ɛnyɛ obiara sɛ Queen Afia Schwarzenegger, but ɛnora nso ɛna Afia Schwarzenegger ɛbɛda Ɔhemmaa Ɔhɛgya. Adwoa Rasta, DJ nso doɔ sɛn na ɛdiw? Nnipa nni anim ɔhu sɛ DJ Adviser tumi di wo dampew. Nnipa tantan sɛ DJ Adviser, Edi wo da mpew. Wobɔ radio tɔn wi, tɔn wi nsa ka ho. Ɛyɛ abɔfoɔ anaasɛ angels a ɔmo pɛ beef papapa and between Afia Schwarzenegger ɛne ɔhemaa oyɛ gye beef a seisei asate anaa ama ne homere so no ɛyɛ till we die beef efisɛ Afia Schwarzenegger startee beef sɛ ɔhemaa oyɛ gyɛ ɛɛkeka ɔdɔ broni ho nsɛm ne dad Luma ho nsɛm a ɛnyɛ ne dɛ ɔbɛ shadie ɔhemaa oyɛ gyɛ bɛ blaste no no Adwoa Rasta!
DJ so dɔ sɛn na adi wo? Nipa nya nim ohu sɛ DJ Adviser TV di wo dampew. Nipa tantan sɛ DJ Adviser edi wo dampew. Wo bɔ radio tɔn wi, ɛtɔn wi nsa ka ho. Wi nsa no mo se me boa mo nkɔ wo yɛ Jesport sesie a esisi hɔ. Wo tɔn wi juice, wo tɔn wi nsa. Adwoa Rasta, wo yɛ ɔba, wo dɔ broni din ɛwɔ adwuma mu hɔ. Na hwɛ sɛ wobɛdi 30 minutes the whole Ghana nim me danseɛ wɔbɔ odɔ broni din na ɛma ne 30 minutes kwasia wo ho fi wate. Wote radio so na wo kunu di asaanare a ɛno na ɛyɛ marriage no wo kunu kɔ didi asaana girls ɛne kelewelefoɔ na wo gyae adwuma na wo nnim nyansa nti yɛsan de wo kɔɔ court. Ɛkɔgyee sika no fii wo nsam, ɛne Jimmy. Bɛtwerɛ sɛ wo kunu ankɔdi Asanawura, ɛna wo ne wo nuanom ɔdaa Asana, ɛna Asanawura no baa wo fie, ɛna mo kidnapping no. Asanawura no ɔda nso si multimedia. Mema wo 24 hours. Wo book no a woakɔtwerɛ no a me picture wɔ mu no, sɛ wo recalli book no o, sɛ wo tete me picture o, because me de wo bɛkɔ court.
Kai, ankyɛ ɛna Afia Schwarzenegger nso de baeɛ. Ɔse sɛ ɔhemma yi, wote hɔ na wobɔ me akutia, woka nsɛm a ɛho hia de fa me ho deɛ a, ɛndeɛ wo nso wo sports baabi a wotɔn nsa, wotɔn wi nsa. Wi nsa na wotɔn ansa na wode ayi woba bɛka abufusɛm de akyerɛ me Afia Schwarzenegger. Na sɛbi sɛbi sɛbi nkɔɔfoɔ binom, bɛrima bi na ɛne wo sɛbi sɛbi ɔde wo to mpam. yɛmfura no ntoma kakra na hmm, ɛnyɛ yize.
mpaebɔ nnwom no na ɛhyɛ aseɛ one day at a time ɛna mebɔɔ the queen of the airwaves soundtrack no ɛna mebɔɔ lady prɛmpɛ anibere anibere sɛ obi anibere wɔ a ɔho sɛ ɔhu sɛ deɛ ɔhu ana ne ho nyinaa ɛpo kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ ɔkasa de n'ahoɔden nyinaa na ɛkasa sɛ biribi keka no asɛ nkra ne akɔhyɛ ne drɔs mu no sɛ obi anibere wo a na wɔasɛse ne life na nea ɔwɔ no ɔni mu single na wɔni cv papa biara a wɔde bɛyɛ application de akɔto baabi a ɔni cv ne cv so nyɛ

Ne nyinaa ne sɛ ɔdɔ buroni asɛm bi bɛpue mu wɔ hɔ sɛ, sɛ ɔhemma wo yɛ gyɛ sene bo a, ɔmmɔ ɔdɔ buroni din wɔ ne ne ne ne FM station hɔ, na Deɛ ɔde bɛyɛ no no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛnyɛ easy o. Na wo wo ɔhemaa woyɛ agya, woyɛ adwuma na wo kunu nso ne obi hyɛ baabi ɛyɛ ɛredi mpam agorɔ. Ei, ɛyɛ asɛm o. Wei yɛ awaleɛ. Eh? Rasta girl rasta girl ɔhemaa wo yɛ gyɛ efi aso ase na ega ano ɔya. Mpew. Nipa tantan sɛ DJ adviser. Edi wo da mpew. Wobɔ radio tɔn wi ɛtɔn wi nsa ka ho wi nsa no mose me boa mo nkɔ wo yɛ gyɛ spot sesie a esisi hɔ wotɔn wi juice wotɔn wi nsa adwoa rasta woyɛ ɔba wodɔ broni din ɛwɔ adwuma mu hɔ. Na hwɛ sɛ wobɛdi thirty minutes. The whole Ghana nim me danseɛ. Wɔbɔ Odoo broni din na ɛma no thirty minutes. Kwasia, wo ho fi wate. Wote radio so na wo kunu di asaa na ra, ɛno na ɛyɛ marriage no? Wo kunu. Ɛhɔ anso hɔ ara o na Afiasoa san de baa bio sɛ ɔse hwɛ m'ani bere wo. Na m'ani bere wo wɔ dɛn ho? Dɛn na wowɔ? Na shito sika koraa yɛ sɛn? Shito sika, plastic hyɛ plastic surgery. Yɛde shito sika na ɛyɛ. Shito sika, yɛde di birthday. Eh, wokɔtɔ shito 5 CD, 5 CD, 10 CD. Wobɛtumi de adi, wobɛtumi de adi wo ba birthday. Wo ba birthday koraa, wobɛtumi adi bi ama ne da.
Adɛn a, m'ani bere sɛ afena shito sika yɛ sɛn? Shito sika yɛ sɛn? Shito sika yɛde yɛ plastic surgery. Shito sika yɛde tɔ fillers. Shito sika ɛyɛ birthday party. Parties na meyɛ ma adeɛ pɛ na ɔhema watumi ayɛ bi ama ne ba da. Hɔ na megyinaeɛ a ɛnka delay gu adwuma agye shito no afiri wo nsam. Ɔhema ɔne ne kunu. ɛnɛ na adopted children na ɔne wɔn te ohia ah na me sika mede bɛtɔ wii no ɔhema wɔ obi a nkɔde bɛtɔ ataadeɛ ahyɛ ne wagyae sɛ ɔdɛ se sɛ rosalinda no sika a mede bɛtɔ wii mese wii wii ɛwɔ america nsa a menim nie makalen one bottle bi a 120 dollars Suro me. Me. One twenty dollars. Dodo a me nom ne na wɔtwe no. Ɛka bɛ suro me. Ohia yɛ adeɛ yɛ ni bere hɔ. Ah, ɛdeɛ na ɛwɔ Ghana na hɛn mo tenten sa igbefoɔ num no. Na hɛn mo tenten sa igbefoɔ him. Ɛdeɛ na ɛwɔ ne ho a m'ani bɛbere. sɛ me nan bɛkyeakyea anaasɛ me hips ba me hips baako hyɛ me kɔn akyi na baako hyɛ m'anantuo mo mo agyimi o ah you don eh, you are what is there to be jealous of her ugliness or her poverty sika mi mi gye wɔ kwaku ten wɔn na awɔtwe na ɛkyɛn sɛ makɔ adwuma wɔ ne hɔ six months kwaku ten na ɔyɛ adwuma ma na ɔyɛ madam ɔyɛ me madamfo Enti n'adwuma no na mepɛ anka menya anaa? Anaasɛ mo no, ohia no, ɛyɛ mo adesɔ? Ntomago na mohyehyɛ no. Ɔhema wɔn ɔbɛ wiase wɔn nso hyɛ gold da. Wonim nipa a m'ani bere no? Beyonce. Wonim nipa a m'ani bere no? Cardi B. Ɛsa. Kwasia wate. Ɛnyɛ nipa a wɔnni nkran asase. Nti mo deɛ mofo sɛ obi asɔre a n'ani bere wɔ biara ho.
Afia Schwarzenegger nso hɔ ara o. Hmm. Sɛ ɔkɔɔ so atoto bɔmbo paa de ma ɔhemmaa woyɛ gyɛ ka kyerɛ ne sɛ me America a mete wii a metɔ nom. Hundred and twenty dollars. Saa wii no a ɔno kɔtɔ nom hyene kɛkɛ to gu no, ɔhemmaa wo yɛgye nyɛ saa sika na ɔde bɛtɔ antaare ahyɛ. Ɔno afi aso asene gɔ ɔmfa ntɔ antaare because hundred and twenty dollars yɛmfa ntɔ antaare. na ɔno ɔde to just just ntampe na wahyɛ owie a wato agu. Efya hwɛ ase de ga. Nkraman a edi wɔ Ghana. Efya, anka ɛnsɛ sɛ wobɛtena kurom mu anyɛ Uber driver da. Wo deɛ wo nakedness nyinaa wotwɛ. Barima a wotee sika, barima a sɛ bi tafra kyɛ wokɔbɔɔ bosea kɔwaree no, ɔde wo twɛ nyinaa bɔ abɔnten. Kɔteɛ a wotee sika kɔtɔ bɛto wo dan mu, saa kɔteɛ no ara na ɛbɛkye wo ne barima foforɔ, saa kɔteɛ no ara na ɛde acid baa dan mu, saa kɔteɛ no ara na ɛbɛtwaa wo naked video, saa kɔteɛ no ara na ɛkɔdii wo house help. Saa akɔteɛ no ara na ɛbɛka matrimonial home matrimonial bɛn saa akɔteɛ no ara na ɛde wo naked video a woto a wɔhyehyɛ nyinaa ɛne wo pampawa ɛne wo twam kokoro bibire ɛnyinaa bɛkyerɛ yɛ ɛwɔ a kɔtɔ kɔteɛ no kɔteɛ no abɔ dam wo ne twa ase di. Blackmail a ɛfiri Schwarzenegger wa blackmaili nkurɔfoɔ wa wo namfofoɔ. W'anum apoporo bibire aboa. Nti ɔyima wo yɛ gya nyɛ wo classmate no walayi. Kɔfa ɔyima wo yɛ gya okunu ano na bɛhwɛ w'ano aboa.
Ɛhɔ pɛ na ɔhemma Woyɛgyɛ san de ba abɔnten sɛ, Afia, sɛ woato bi aba deɛ a, ɛnneɛ ma me nso meretɛne no back mfa mma wo. Na woyɛ plastic surgery woman. Na sɛbisɛbisɛbi, nkraman na wɔne wo di mpam agorɔ. Na . Bɛɛma wo na wo te sika kɔ yɛ bɛɛma ho adeɛ na wo kɔ te sika de tɔ bɛɛma de ne bɛ to wo dɛm na saa bɛɛma korɔ no asan nso expose wo wɔ expose wo de waba abɔnten. So there is this serious beef a ɛrekɔ so between Ɔhemaa Oyɛgyɛ ne Afia Schwarzenegger Na ɛnora a ɛfeɛ Schwarzenegger TikTok live so ana ɔstartee beef no bɛ tease Ɔhemaa Woyɛgyɛ ɛne ne kunu kyerɛɛ sɛ Ɔhemaa Woyɛgyɛ ne kunu akidnape lady bi a na ɔtɔn asana ɛwɔ Multimedia nsɛm deɛ ɔbuebue keys no ara bi ara kyerɛ sɛ informations ɛwɔ kurom na meka sɛ Ɔhemaa Woyɛgyɛ nso abɛ responde anaasɛ afire back to ɛfeɛ Schwarzenegger afrɛ no sɛ ɔyɛ artificial body ntwerɛeɛ ɛda wo screen soɔ yi ma ɛna meka sɛ Aisha Ɔbaa yi amo de nso I join ne beef no this week is going to be a very long week ladies and gentlemen beef oo beef so so ɛnra ɛwɔ evangelist Frida ɛfiri yie ne tiktok life a ɔyɛɛyɛ ɛso no ɛfia Schwarzenegger ɛbaa so na ba ɔbaaɛ na ɔkyerɛ mu sɛ ɔwɔ nsɛmfua kakraa bi a ɔpɛ sɛ ɔda nkorɔfoɔ bi ase ɛwɔ ne ɔfa yɛfrɛ no Charles Kwadwo Fosu Daddy Luma n'ayie no ho ne adeade na ɔkasa no Ɛna ɔkyerɛ mu sɛ, fiti berɛ a Charles Kwadwo Fosu wuiɛ a yɛfrɛ no Dad Luma, ne wuo akyi no nkurɔfoɔ bebree na akasa. Na nnipa bi koraa ho nyɛ n'abufuo sɛ ɔno ara n'adamfo, ne friend a yɛfrɛ no Ɔhemaa Woyɛgyɛ. Na Ɔhemaa Woyɛgyɛ, w'ani abere, wo ne Salimah ani abere a mote NGO TV ne NGO FM so na mokeka Dad Luma ne ho nsɛm bebree bi sɔpɔte Akosua Sɛwa no. Wo ɔhemmaa wo yɛ gyɛ ɛne Saleman mo nso mo awadeɛ ɛnyɛ. Odɔ broni tantan no ɔte hɔ odɔ broni fo tantan no odɔ broni nipa bɔne ni no odɔ broni wu di ni no Priscilla na wɔ nyɛ no Priscilla na wɔ wo sis no a wo bɛ gye di sɛ odɔ broni ɛna organise ticket ɛma Calvin mo baa Ghana ɔhemmaa yɛ gyɛ no wo nyɛ fɛ ne kunu na na no sɛ tra ta tae no wɔ yɛ ahyɛ wo kyerɛ obia baabi obɛ du bi ɔkɔ di twɛ ɔhemmaa wɔ kɛse ni ɔne ɔmo da bɛɛma a wɔ timi kɔ bɔ ne girls paa Sɛ me yere na ɛkɔ yɛn nkɔ huru no wɔ yɛ bɛma. Nkɔ hua yɛ gyɛ no. Wɔ nam nneɛma mu na wɔ dress yɛ mo nhwɛ ho. Otumi hyɛ bronya ataadeɛ ne kambu. Otumi hyɛ Rosalinda ataadeɛ ne combat mo nhu bi da hɔ. Awareɛ de ne nam ne kunu kɔ di asaanawura ɛwɔ mmɔnten ne dua asaanawura ɛma ɔmo kɔ kidnap yɛ asaanawura no Salima no sere sere sika wɔ dan mu no na wɔ bɛ sere sika wɔ dan mu na. Afia Schwarzenegger nsɛm no bi ni ɛna ɔkaeɛ ka kyerɛɛ mu sɛ Ɛɛ yɛ ɔhema woyɛgya ne kunu wakɔ kidnapi obi ne nkurɔfoɔ bi deda ɔhema woyɛgya workers ɔne ɔmo deda rough rough ne by heart ɔmo nantam sradeɛ no ɔtete bi wie akama na yɛdwen sɛ ɛkyerɛ din mafiri ashras ne gai ɛkeka deɛ ɔbɛka no firi so na ɛna meka sɛ yi ɔhema woyɛgya nso abɛ responde afi ashras ne gai nsɛm a ɔka kyerɛ ɔne ne kunu no na wabɛ posti nkyerɛyɛ a Yɛ koro ti a ɛda wo screen so yi kyerɛ sɛ. Don't ever fight with artificial busybodies who have animal marriage records, who call sneakers Kambu, who can't manage water business Ɛfiri Schwarzenegger ne nsuo no a ɔde baeɛ Ɔhemaa woyɛ gyɛ sɛ obi a ɔntumi mma n'agyi deɛ ɔno ne ntumi nnyina ano nyiyi Ɔse who can't keep one marriage who have uh, ɔsi who have abandoned um, career looking for aburokyire nkrataa na kyerɛ sɛ response a ɛyɛ ɔhema wo yɛ gyɛ ɛde ama no ɛno no mɛ na meka sɛ fia Schwarzenegger ɛmmɔ ho wa but ɔhema wo yɛ gyɛ adamfo Aisha ɔbaayɛ amodi nso kyerɛ mu sɛ ɔno nso ɛwɔ asɛm ka Ɛwɔ ongoing beef a ɛrekɔ so wɔ nnipa mmienu yi ntam, ɔno nso abɛdrɔpe wild allegations de afa Afia Schwarzenegger ho. Ɔhemaa Woyɛgyɛ, kɔ fa Ɔhemaa Woyɛgyɛ okunu ano na bɛhwɛ w'ano, aboa, ɛpe, ɛpe a ɛwɔ wo ho na wode di nkurɔfoɔ, ɔbaa hwɛ wo se, ɔbaa bɛsi amoa hwɛ wo se, hwɛ obi a ɔdi obi atɛm, ɔde n'ano di n'atɛm, ɔbarima biara pɛ twɛ. Na yɛnka asɛm foforɔ, deɛ wokɔtɔɔ no kɔte no koraa no, ɔbɛdi wo house help. Kyerɛ sɛ, Ɔhemmaa Woyɛgyɛ reka asɛmpa de fa ɔdɔ buroni ho, na afei aso Aseneka bu afu de di ɔdɔ buroni atɛm ka kyerɛ sɛ ɔbaa a wawo nsia, ɔbaa a wotumi twa ticket ma ebinom ma wɔba Ghana with unaware, na. Ɔhemaa wo yɛ gyɛ ne kunu no ɔyɛ sei o kyerɛ sɛ hmm atɛmdi deɛ ɛkɔɔ so no hmm ɛnyɛ easy o deɛ tie firi ɔno ankasa n'anum.
Broni wudini no Priscilla na wɔnyɛ no Priscilla na wɔwo sis no a wobɛgye di sɛ ɔdɔ broni ɛna organise tickets Ɛma Calvin mu baa Ghana. Ɔhema ayɛ gyɛ no, wo ho nyɛ fɛ. Ne kunu na n'ano sɛ tratatae no. Wɔyɛ ashawo kyerɛ wɔn bia baabi a obedu bia okodi twɛ. Ɔhema workers nyɛ ɔne wɔn da. Bɛɛma a wɔtumi kɔbɔ ne girls paa sɛ me yere na ɛkɔ yɛnkɔ huru no wɔyɛ bɛɛma. Ɔhema ayɛ gyɛ no. Wɔnam nneɛma mu na wɔ dresse a mo nhwɛ hɔ. Otumi hyɛ Bronya ataadeɛ ne kambu. Otumi hyɛ Rosalinda ataadeɛ ne combat, mo nhu bi da hɔ. Awareɛ de ne nam ne kunu kɔdii asaanawura. ɛwɔ multimedia asan na wura ɛma wɔn kɔ kidnap yɛ asan na wura no salima no siresi sika wɔ dan mu no na wɔbɛsire sika wɔ dan mu na pia. nsɛm a ɛyɛ ɔdɔ buroni ne yɛ maame akosua asɛwa a wɔn ho nsɛm ɛbaeɛ no wokɔ social media beaeɛ no so a ɛsɛ edin a yɛde ama wɔn no yɛ team legal wife ɛne team side chick ɛno ne edin a ghanafoɔ dodoɔ na yɛde ama wɔn ɛma sɛ sɛ amanfoɔ bebree no afa interest Na ɛberɛ a. Nyankopɔn yɛ Ɔkɛseɛ, Ɔkorɔn, na N'ahyɛm yɛ baako pɛ, nokorɛ yɛ baako, nkontompo na ɛyɛ bebree. Ɛyɛ nkontompo pɛ na ɛyɛ braibe. Enti na obiara a ɔnam kwanbɔne so no, ɛsɛ sɛ ɔtua braibu bebree. But sɛ woka nokorɛ a, you don't need to pay bribe. Ti Ghana deɛ animguase ato Ghana kɛseɛ papapapapapa. Mewɔ Nigerian friends bi a. they call me i'm talking about celebrity friends o oh. okay. musicians they call me and go like mm. hey what is happening what is happening kyɛ sɛ ana wo nim we are so peaceful sɛ yɛ baabi a anka anka nneɛma asisi yɛ march street no a demand sɛ president will do the right, the right thing, thing with the judicial system. Yes. Ɔma feeli yɛ papa and most importantly ɔma feeli awareɛ awareɛ. Wɔma feeli awareɛ sesei no wokɔ sign yɛ a yɛwɔ rɛ ɛyi eh, ɛfrɛ no sɛ green and white eh, paper no it is nothing it is nothing nti ɛsɛ no deɛ ɛyɛ ne sɛ obiara mfa ne deɛ nhyɛ ne nsɛm no ɛsɛ yɛne na no ɛsɛ ɔbaa no kunu bɔ adwama anaaso wobɔ bi Awurade, Awurade, Awurade, ma na ma. Dabi asɛm a meka ne sɛ saa saa pɛpɛpɛ na ɛsɛ ɛsi. Ɛnti na ɛsɛ sɛ yɛgyina ho sɛ wɔn yɛ sɛ wɔn ɛpere ma gay ne lesbian bi aba so ɛne ɛsɔre bɔ mpa ɛsɛ ɛmma so ɛne Awurade ama na ama so saa pɛpɛpɛ nti na yɛkasa sɛ ɛsɛ sɛ judiciary no wɔn yɛ right thing wɔde ma se ɛnti na ma sɛ madi ka aka sɛ.